Nedir şa Abdyllany, alty aýlyjak oglany kürsüň üstünde goýup Eýranyň şasy diýip yglan edipdir diýip aýtdym. Şo taýda Keýmiri çagyranda Keýmire aýdypdyr, Men bir senden sorajak zadym bar. Şu Eýranyň içinde bir dagyň içinde bir ýerini bir şäher alyp bilemak diýipdir. Şo şäheri alsam bütin Eýran meň elime geçýär welin şony alyp bilemak. Sen şony maňa almaga kömek et diýipdir. Men saňa näme diýseň bereýin diýipdir. Nedir şeý diýipdir. Han, aýt, näme ol oba, näme aly bilmeýän obaň, nähili oba, şäher, hawa, diýipdir gün. Indi şu taýda bir şäher diýipdir, gaty dagyň bek ýerinde otyr. Ýekeje ýerdenem girip bolýar şoňa diýipdir. Özem şu girilýän girelgesine-de iki at ýanaşyp ýöräp bilýär-de, Üçünji atlam ýöräp bilenok diýipdir. Indi şoňa ýüz müň goşunyňam bar bolsa, iki atdan girmelidiýä-dä içine. Onam da bir uruşganam adamlary bar. Ýaňky iki atly barýanam bilen geçirjek gümany ýok. Halys oňarmasalar üýşürip goýan daşlary bar ýokarda. Şony agaç bile galdyryp goýberýärler-de, ýaňky geçip barýanyň üstüne dökülýär-de, hiç geçip bolanok şoňa şeýdip diýipdir diýýär. Şoň bir alajyny tapyberseň, Başga ýerindenem baryp bolanak. Hiç, pyýada bolup barar ýalam däl Bekdag diýipdir, ýaman erbet. Şo ýerini alsam, onsoň men öz ýanymdan, öz içimden bütin Eýrana elime aldym diýip bilýän ýogsam, diýibilemak diýipdir. Äý, onyňa alma gaty aňsat diýipdir diýen. Nähili aňsat? Aýt-how diýipdir welle. Sen şol Dagyň içinde şoňal ýapyk ýerde oturan şäher bolsa, hemme zady daşyndan gelmelidir, mätäçdir. Şu şäheriň oturyşy söwdagärlere mätäçdir diýipdir. Sen kerwen gurna şoňa diýipdir. Uly kerwen gurna-da iň azyndan bir kyrk-elli düýäň gapdalyna ullakan, her gapdalyna ullakan bir ýeşik ýasa diýipdir. Içine bir adam sygar ýalak. Şoňa içinde her gaýsynda her ýeşige bir iň gowy uruşgan oglanlardan saýla-da her ýeşigiň içine eli gylyçly bir oglany sal. Düýäňem, kerweniňem düňk jaňy diýip jaňy bar-da. Şu daňlar hem kän dak diýipdir şoňa. Şu gümmür-gümmür edip kerweniň barýanyny bilsinler-de, Kerwen gelýär diýip begensinler diýipdir diýýär. Sen şony ugradaňda, şo kerwen şo dagyň içinden geçip, olar kerwene mätäçdirler. Hiç zat diýmän geçirerler saňa diýipdir diýýär. Indi şoň kyrk-ellisi, kyrk-elli sanaky düýäň gapdaly eşikli bolsa, galanlary iýmit bolsun, mata bolsun, garaz bir söwdaň zatlary bolsun diýipdir. Şoňa bir allar ýaly bir allybaş bolsun. Ony geçip gün ýaşar welin, kerwen şäheriň içine girip bilýän bolsun, kerwensaraýa gün ýaşar welin, ýaňky düýeleri çökerip, ýükleri düşürýän welin, garaňky düşer. Ýeşikleň içine atdy elli sany oglany, ýeşikleň içindäki oglanlary daşa çykaryp goýberýän welin, ýaňky nemäni saklap duran, darajyk geçegläni saklap duranlaň üstüne çozup öldürýärler. Gije-de bütin goşuny içine salyp alýaň diýipdirler. Şeýtseň wul bolýar. Şu Nediriň iň artykmaç tarapy şu diýen zady diýen badyna şo minutda ýerine ýetýär eken. Şoňa, meselem, bir na iki ýüz düýeden kerwen gurnaň diýip buýruk berýär welin, ýarym sagatda taýýar bolýar diýýär-dä şo. Hiç diýýär aýdan zadynyň Günortana galýan wagty ýok. Şoň al diýen zady yz diýen wagtynda ýerine ýetýänligi üçin şo diýýär, ýaman bitýär işi diýýär, şöhratly uruş, goşun bolsun, näme bolsun, şu diýen mindinde şo zat ýerine ýetmeli diýýär. Şu goşunlary jemläpdir, şo diýşi ýaly ýeşik taýýarlanypdyr, içine oglanlary salypdyr. Öňündenem Her ýyl iýmit, azyk, mata bar düýeleri, ýaňky jaňgyly düýeleri gelse, kerwen gelýär diýip daşdan gizlin dälde uly ses edip gümmürdäp barandan soň begenişip, kerweni şäheriň içine goýberipdirler ýaňky darajyk ýoldan. Içine goýberip, içine girip ýerleşýänçäler gowy garaňky düşüpdir. Ýaňky ýeşigiň içinde ýeşiklerem açyşdyryp, oglanlary çykarypdyrlar içinden. Güýçli taýýarlanan oglanlary taýýarlanyp, esgerleri çykaryp taşlaýarlar. Ýaňky dar ýoluň garawullarynyň baryny öldürip çykýarlar-da, goşun arkaýyn şäheriň içine girýär. Şäheriň içine girýär-de, hiç ýitgisiz, ullakan uruşam etmän, bu şäheri içinde içini adamdan doldurýar. Ýigrimi müň, otuz müň adamy içine goýberenden soňam, Kim garşylyk görkezip bilýär şu äriň görkezjegem ýok. Ine begenip Men gelýänçämem gidäýmegin diýip Keýmire sargyt edipdir. Ine ertesi günortan tarap ýaňky şäher alnan bolupdyr. Hiç adam ýitgisiz hiç zatsyz o şäheri basyp alypdyrda ýaňky Keýmiriň ýanyna gelipdirde Aýt Keýmir näme gerek saňa? Nire gerek diýipdir diýe. Gyzylarbady ber maňa diýipdir diýe. Öňem biziň ýerimiz däl Gyzylarbat. Gyzylarbatda bir Eýranyň hany oturan diýýär şo wagtlar. Bar seňki bolýar, al şony diýipdir ol. Ýo, beýdi ýeriň bolmaz ahyryn. Sen patyşadyr ahyryn. Meň elime möhürli hat ýazyp ber diýipdir, bolýar diýip. Möhürli hat ýazyp beripdir welin şuny bäş sapar gaýtalap ýaz diýipdir diýýär. Bäş sapar näme üçin gaýtalajakmy? Birini Eýranyň seň nemäňde galar, patyşaatda galar diýipdir diýip. Birini Eýranyň eme Gyzylarbatdaky hanyň eline ertip bererin diýipdir diýip. Üç sanysy meň elimde galar, taryhy ýakmanyp gör. Äý, sen medrese, dyn okadyňmy ýa kanun okadyňmy diýäýmiş diýýär Keýmire. Sen o şirgazy medresesinde dyn ylym aldyňmy ýa kanun öwrendiňmi-ow sen, näme üçin diýýär. Sen edip ber, söz etdik ärin diýipdir diýip. Bäş egzemplýar edip eline ýazyp beripdir diýip. Şuň biri Eýranyň nemesinde galsyn, patyşalykda galsyn, özüňde dokument bolup galsyn diýipdir. Onda ony bäş egzempilýar edip eline alýar, biri Eýranyň Nedir şahyň özünde galýar, birinem getirip Gyzylarbadyň hanynyň eline berýär we Keýmiriň Nedir şaň permanyny eline getirip berdigiň gutarýar diýär-de, şoň ygtyýarynda sen hol nemede Buhara dertip ber, Hywa dertip ber, Samarkant dertip ber. Şu Nediriň gol çekilip, möhür basylan kagyzyny ertip berdiň, gutardy hemme zat. Şo sekundyň özünde boşaýar diýip. Oňa eline getirip berýärler dynha bir salymdan, Boşat gyzlarbat diýipdirler diýip. Ýaman kyn görse-de diýýär, Ýaňkyň essem-pessem bardyr-da oň näme? Töweregine alamançylyk edip, baýlyk toplap ýörmeli halyna, duýdansyz ýerden çykyp gitmeli diýip hat berýär. Wagty görkezdi dur, çykyp gidipdir welin, şo nemedäki adamlar alyp gelipdirler ony, Gyzlarbada göçüp gelipdirler şeýdip. Ilkinji bärik göçüp gelişleri şondan başlapdyr şeýdip.